Għax tgħid qiegħed hemm? Le, misjar li hija hemm dawarnihom it-tnejn li huma. Kompli. Buġibba, u xekk issa jmiss. Ah. Sur direttur. Ner, jien. Mela, kemm jgħidilna minn imissu eżatt, għax inkella ħan itħawdu. Jien, Lora.
Lora, għajdli.
Il-number 10.
Il-numru 10. Missier Lija, e għatem. U?
Lija minnu. Għanaraħ. Araħ, araħ. Eh. Soltu jkun fl-uffiċċju tiegħu jaqra l-kodba.
U n-numru 11, eh, daku, inżilt l-isfel u sibtu wkoll, proset. Thank you. Ekk ifisser li tlieta bi tnejn tirbaħ l-ora allura. Iva.
Eh, ma nexxilekx il-bieraħ, irbaħ tillum. Proset, pizza l-tnej, grazzi għal-veri steakaway tal-kalkara. Ilkom sajf mill-izbaħ. Grazzi.
Lilek u l-crew kollu, eh? Napprezza ħafna.
Nirringrazzjaw l-isponsors. Napprezza ħafna f'isem l-isponsors u l-crew kollu. Grazzi wkoll lis-sinjura l-oħra li nistidnu terġa' ċemplinna. U veru nieħu pjaċir insegwikom. Grazzi immens.
Kompli segwina li xanna lil Matteus Grasson naħa l-oħra fejn jinsab preparat illum bl-iswed ġiena.
Jew għax imdejjaq għax jispiċċa l-programm? Ma nafx, jien nivvitah l-iswed fis-sajf. Mela jlibsuni.
Fil-għaxijiet, eh, eh jlibsuk. Min ilibsek? Tfajla tejni naqra. Vera? Bata fejda għarta xin semmijaw, biex Lorenz ġaqet jgħamil li sinjali. Lorenz u koll jitħol fl-equation. Lorenz ikun jaf naqra stajjer fuq i għallura. Eh, ma jlibisni xu, sarra ħrazek. Eh, mela tlibsek it-tfajla, jnezzek u għallura? Ma naħsibx laqqas. Eh, ma nitrux fiha. Le, le. Eh, għaliex qed nimmaġina ħafna affarijiet. Le, timmaġina ħażin.
Le, jista' jkun qed nimmaġina tajjeb. Ma nafx jiena nimmaġina jiena x'affarijiet daw. Liema ħin huwa l-aħjar biex nagħmlu eżerċizzju, speċjalment li issa eh, is-sajf beda. Allura. Ekku, ekku. Din għażilta ġan illum għax hija waħda mill-iktar mistoqsijiet popolari. illi mhux biss nisimgħu hawn Malta ma nisimgħu mad-dinja kollha. U minkejja, ħanagħmel parentesi, mhm. illi tagħmel fiex kien tagħmel l-exercise huwa tajjeb, xorta għandu benefiċċji infiniti, hemm ħiniet aħjar minn oħrajn. Sabu, għal diversi raġunijiet mawx bħalek. Mela, ħamur mill-ewwel għal punt. Sabu, illi jekk aħna ħanamlu l-exercise l-ewwel ħaġa fil-ħodu, iva. il-vantaġġi huma ħafna akbar milli kieku tagħmlu ħin ieħor tal-ġurnata. Mela jekk għandek il-lussu illi tagħżel fiex ħin tagħmel l-exercise, dak li jkun għandu jagħżel illi jagħmlu l-ewwel ħaġa filgħodu. Jiġifieri jekk nibda fit-tmienja xogħol pereżempju, jew Ekku. fis-sebgħa u nofs, Ekku. idea- jekk nibda fit-tmienja idealment qisu f'xi sitta. Tagħmlu nista' qabel.
nitrenja. Fiex ħin trid, ifhimni. Kif nitkellmu dejjem anke hawnhekk Ġan, nofs siegħa intensiva li għandna bżonn. Okej. Mela inti tikkalkula għandi dik in-nofs siegħa. Nara kemm għandi bżonn ħin biex nasal ix-xogħol. Mela jiena hekk imbagħad slott jgħid daqsxejn fix-xħin ħa nqum, fix-xħin ħa nibda nagħmel l-exercise, eċċetera. Idealment tifhimni, bħal kollox fil-ħajja, timxi ma' schedule, timxi ma' rutina. Allura jiena dejjem nagħti l-parir li dak li jkun jagħmel xi ħaġa illi hija bil-ħin fiss. Illi tgħid isma' fil-ħamsa u nofs tibda di, jew fis-sitta neqes għaxra tibda di, pereżempju, ma nistax immur tard. Għax jew ma jdaħħlunix, jew inkella l-bqija tal-grupp li jkun beda qabli ħa ntellfu, allura l-aħjar li jkun hemm organizzazzjoni, sistema ta' booking, illi inti bbukkjajt u mort xi mkien. Jew inkella ftemt, pereżempju, mal-ħabib tiegħek, m'oħtok, illi isma' ħa niltaqgħu fis-sitta neqes kwart. Hemm commitment. Għax meta hemm commitment ħa żżommha aktar. Għax ir-rutina mbagħad ħa tidra u ħa tmexxi. Għalfejn rakkomandat aktar filgħodu? Ħa nibda bl-ewwel waħda li hija kbira. Ħafna nies ġan ibatu biex jorqdu. Okay. U sabu illi ir-raqda li jkun imiss affettwata ħafna minn x'tagħmel inti dakinhar stess fil-ħodu. Mela jekk jiena beħsib norqos fl-10 ta' billej il-lejla, x'għamilt dal-ħodu għandu impatt kbir fuq il-kwalità tar-raqda tiegħi. U sabu, illi ħafna nies ma jnexilhom xordu billej, Għax l-istress ikun għoli. Issa, l-istress b'mod tekniku jgħidulu cortisol levels. Dan l-imbierek cortisol, jekk aħna għollejnieh filgħodu għax għamilna l-exercise, qisek għandek sistema ta' arloġġ li l-ġismek jgħidlu hi, la qiegħed għoli filgħodu, mela filgħaxija ħa jkun ħafna iktar baxx mis-soltu. Waqt li min ma jiċċaqlaqx, dak il-kortiżol jaħdem bil-kontra. Illi normalment dak li jkun qisu jqum għajjien filgħodu jdum biex jiġi f'tiegħu, hemm min jgħidlek għadhom saru l-għaxra u għadni qas ġejt f'tiegħi, u mbagħad bil-lejl meta suppost jiġu biex jorqdu tarhom wide awake, jew inkella jippruvaw jorqdu ma jirnexxilhomx għadhom hekk anzjużi, eċċitati.
Jgħidwilek ħafna nies. Ħafna ħafna. Qisu qisu dak il-famuż jet lag. Hmm. Illi meta inti mort xi kontinent ieħor u dawwart l-arloġġ. Ġismek. Qisu hekk, anke issa tali qed jinqaleb it-temp, pereżempju hmm. jien nieħu minni, jien fis-sajf bil-kemm norod. Hmm. Ġifieri nibqa' dej u aqqas idea ta' nas. Mela number one ħantik diġan. Ibda l-exercise fil-ħodu, għax ġismek ħajibda jirregola Fiex ħin inti ħa tħossok għajjien, fiex ħin ħa jiġik in-nagħas u fiex ħin qed tagħtih is-sinjal biex jimtela bl-enerġija. Għax jekk inti filgħodu qbad tiċċaqlaq, qed tagħtih il-messaġġ, Hej, jiena għandi bżonn l-enerġija. Allura mbagħad later on fil-ġurnata iktar ma jidlam, aktar inti mbagħad ħa jiġi anke dak in-nagħas. Illi wkoll in-nagħas ma jiġix mix-xejta. In-nies jiġi anke minn kimika Eħe, ma li jipproduċi l-ġisem. Ma minn banda l-oħra, eh, issa kif nafu, kollok nis li joħorġu fit tmina ta' fil-axija, mm. ġifiri d-direttur tagħna qabel issa tejta fil-ħodu ma jitħorġ id-dar, per eżempju. Ħafna nis dan iż-żmien tas-sajf, kif ħajkollok ftit imbagħad trom fis-sitta. Ara, kif dejjem nitkellmu ġan hemm x'l-aħjar, hemm x'inhu inqas tajjeb u hemm x'inhu l-ar. L-ar li nagħmlu, irritlu fis-satej wara xi xarba tajba. Għax xarba tajba alkoħol sabu li hija l-akbar għadu għall-kwalità tar-raqda. Mela mhux biss inti kemm ħatorqod mela jekk ħalt fis-satej u titqum fis-sitta għandek erba' sigħat biss. Imma kif ħatorqod? Imma anke ma tixrobx ħafna. ngħidu ma tixrobx ħafna alkohol. Ħafna ħjar ma tixrob l-alkohol. Ħafna nies joħorġu tard bil-lejl, ġifieri jibdew 8 nofs, 9 l-10 ta' bil-lejl. Ah, jew jien għax ngħix mal-baħar. Le, le, le, le, naf x'qed tgħid mija fil-mija. Ħafna min-nies jirritornaw lura d-dar fis-siegħa, fis-sagħtej. Ekku.
X'jiġri matul il-lejl huwa impatt qawwi wkoll imma ġan fis-sens illi jien nista' nagħżel illi jew ġejt daħna hmm. u imbagħad il-ftit sigħat li ħanorqod laqqas ħajkunu ta' kwalità xejn għax literalment l-alkoħol la jħalli norqod fil-font, la jħallini nistrieħ, isu dejjem għadu għaddej fis-sistema u dejjem qed jagħmel li ħsara anke matul il-lejl. Ħafna nies jgħidulek kien ħin kollu qumu noqgħod it-toilet. Jew imdardar. Eżatt. Tajjeb biex ma. Imma qed teżaġera meta wieħed jeżaġera issa. Eh. Ejja ngħidu li s-sajf ma tantxu marbut ma' xi drink lemmu la mhux kulħadd. Imma l-ares imma l-ares hawn min qed segwina li kuljum isir daħna nispera spiċċat ħajt.
Dejja ħassib.
Allura ejja nagħmlu hekk illi kull meta inti xobt mhux ħażin, irqat kemm irqat matul il-lejl normalment il-kwalità ta' raqda tkun vera batuta. Dika importanti wkoll. Issa, Semmejna anke l-ewwel fiex ħin torqod, so on and so forth. Iktar ma inti espost għad-dawl, iva. aktar awtomatikament ġismek ħa jixel, aktar ħa jkun brajt. Mela, raġuni oħra fejn tagħmel l-exercise filgħodu aħjar milli bil-lejl, hija li għax inti telgħet ix-xemx jew għall-inqas għadha tiela, moħħok qisu kalibrat, qisu qiegħed f'livell mal-ġurnata. Waqt li jekk jiena ngħid isma' mela jien għadni qed niġi f'tiegħi, għadni qisni mdamdam, għadni ma ġejtx f'tiegħi x-xogħol eċċetera, tajjeb, u imbagħad immur nagħmel l-exercise meta dalam, qed immur bil-kontra tal-ġurnata. Allura, anke l-workout isibu li ma jkunx daqshekk b'saħħtu. Issa, tgħidli imma da Mattej u smawx min Ma jistax jagħmel exercise fil-għodu għaw ħafna. Jien naf fejn mur naħsel il-karozza, kien hemm wieħed kellu ġen biex lestili għax dejjem wara li lesti mill-pompa dan minn ġol petrol stej. Jibqa' sejjer il-ġim kuljum u jżomma u jagħmel sew. Issa nistgħu nagħmlu wkoll biex ngħinu ruħna illi f'daw l-ambjenti, bħal per eżempju studio u ġim, eccetera, ikun hemm dawl qawwi. Illi l-moħħ qed jingannaħ tal-mod li qisu jgħadu jgħidlu għadu d-dawl. Okay. Għax jekk inti titfi fid-dlam, tgħid li mura mura bsora għalik, ħa taqaf xi ħaġa, apparti. Imma jekk inti titfi fid-dlam il-moħħok qed tagħtih is-sinjal li issa ikkalma. Mela bil-kontra tagħha wkoll, waħda mill-problemi komuni ta' bħalissa ġan hija min jibqa' jara t-television juża t-tablet jew l-abstard bil-lejl. Għax ir-raġġi tiegħu qed jagħtu sinjal lil moħħok ħuj għadu fil-għodu.

Ejja. Kważi kważi jiġi ffiltrat. Ekku. U dak huwa dak il-blue light illi jżommok imqajjem. Allura anka hemmhekk qed jgħinuk biex jekk anka inti bqajt tuża l-mobile għall-inqas iffiltrajt naqra minn dawk ir-raġġi. Għax da sabu li anka biż-żmien hemm ċertu riċerka li tista' jkun qed twassal għal insomnia. Insomnia hija li tipprova torqod u ma jirnexxielek torqod xejn. Issa, għal min speċjalment ibati biex jorqod, dan l-appell tiegħi, agħmel l-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu. U jekk tgħidli m'għandikx ċans, ngħidlek nifhmek, dejjem tajjeb illi tagħmlu ħin ieħor flok ma tevitah. Imma jekk għalik il-fatt li mhux qed torqod tant huwa xi ħaġa kbira, ma jirnexxilekx tikkrea nofs siegħa filgħodu jekk hi tant importanti għalik. Ma jirnexxilekx tesperimenta tgħid ħa nipprova nagħmel l-exercise filgħodu għax smajt minn għandha grasso illi hemm ċans norqod aħjar billejl. Ma dik number one prova. Number two, Il-fatt li inti għamilt l-exercise filgħodu ġan ħa jwassal biex normalment wara tixrob ħafna ilma. Jew waqt u wara. Issa, l-aħjar ħin again biex tixrob kwantitajiet daqsxejn kbar ta' ilma qed isibu huwa filgħodu l-ewwel ħaġa. Mhux qabel torqod jiġifieri. Mhux qabel torqod għax filgħodu ħa jagħtik l-enerġija. Number two qisu ħa jnaddfek, qisu ma ġanna sistema ta' dranaġġ aħna ġanna għax dak li hi. Meta inti qed tixrob, Hekk jgħin, qed jgħinek biex ma tibqax stikat il-kelma, constipated? Stietiku. Stietiku, skużani l-Malti tiegħi naqra. Anyway, biex ma tibqax stietiku. Allura, dik hija xi ħaġa oħra wkoll illi filgħodu ħafna nies ibatu milli jkunu Stietiċi. Stietiċi, nirringrazzjak. Ma hemmhekk inti tnaddaft ukoll. Issa, raġuni oħra kbira hija illi meta aħna minna l-exercise filgħodu, komparat ma' ħinijiet oħrajn, sabu illi l-pressjoni tkun madwar 25 fil-mija anqas. Mela min ibati bi pressjoni għolja, għax għamilna l-exercise dew il-ħaġa filgħodu, filgħaxija ħa tkun 25 fil-mija anqas milli kieku għamilna l-exercise f'xi ħin ieħor tal-ġurnata. Mela dak differenza kbir, ġifieri l-istatistika turina li. Ċara kristall. U de bażikament għaddu ġej kollox minn żmien l-antenati tagħna tal-bogħod ħafna, li dawn ma li kienu jqumu filgħodu. kienu jmorru bil-ġiri jew għall-kaċċa jew jitilgħu ma' xi siġra kienu jaħdmu l-ewwel ħaġa filgħodu. Illum qed nieħdu daqsxejn il-ħajja bil-kontra. Jiġifieri jekk persuna fis-sitta li jkun llum il-ġurnata jkun sebaħ fis-sitta, jiġifieri jien niftakar li meta kont noħroġ niġri fis-sajf sas-seba' Nipprova neħles għax imbagħad ma nkunx niflaħ is-sħana. Imma min jagħmel nofsiha biss, 30 ehm, minuta, u jgħid jien ħammur mixja ta' 30 minuta. Xorta tkun effettiva di. Hija tajba, għax għal moħħ hija tajba, issa skont il-prioritajiet. Jekk il-priorità hija li inti titlef ix-xaħam u tittonja, ma tidher iktar maquda, tidher iktar iffurmata, Il-mixi biss normalment mhux se jkun biżżejjed. Min hu persuna obeżi ħafna ħafna u beda bi ftit passi wkoll qed tagħmel differenza. Imma biex inkunu onesti, ejja niffaċċjaw ir-realtà illi l-exercise, l-aħjar, iħaddem ġismek kollu. Ġifieri jekk nagħmel 30 minuta. Iva. Il-baħar. Ok. Ġifieri nagħmel 30 minuta. X'tantx tagħmel il-baħar? Le, nagħmel 30 minuta, no, mhux tirsisti. Tajjeb ħafna. Jekk tħoss li qalbek interament qed tirsisti inti qed taqta' nifsek qed tħaddem ġismek kollu dak huwa tajjeb Ħafna. Issa, dik number one. Number two, sikoloġikament, Ġan, sabu li l-aħjar ikun hemm preżenza ta' coach, illi mhux biss jgħidlek x'se tagħmel, imma kif tagħmilhom ukoll. Ħalli dik in-nofsija li għandek tagħmel l-aħjar użu tagħha u tieħu riżultati aktar malajr u aktar safe. Issa filgħodu, vantaġġi li m'għandhom x'jaqsmu xejn direttament mal-bniedem imma indirettament. Filgħodu hemm ħafna inqas ċans li ssib problema ta' traffic. Filgħodu hemm ħafna inqas ċans isib problema ta' parking. Mela inti l-fatt illi minn post A għal post B wasalt f'ħames minuti flok fi tliet kwarti, mhux anke l-istress diġà aħjar? Jekk inti mort lura x-xogħol pereżempju inħsilt fejn kont u mart għax-xogħol u wasalt qabel mhux aħjar milli billej tgħid naħseb ħamur fil-ħamsa ta' mbagħad ċempillek it-tifel biex waslu l-privat, ċempritlek il-mara biex tgħaddi għal hemmhekk. L-ieħor hekk filgħodu il-ħajja għadha ma bdietx normalment tfixklek. Allura inti għamilt l-exercise, isek qabbadt il-mobile tiegħek maċ-charger u lest għall-ġurnata u dak kollu li ġġibt magħha. Mela jkollok l-għażla, agħżel l-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu. Tajjeb ferm, iżda nafu, is-sħana, l-apatija. Raġuni oħra, qabel ma tikkarga x-xemx. Qabel ma tikkarga x-xemx.
Imma mbagħad x'għandna nixorbu ilma, għandna nixorbu xi affarijiet oħrajn. Bla dubju ta' xejn l-ilma u jeżistu anke għal min ibati biex jixrob biżżejjed ilma. Affarijiet li tista' żżid mal-ilma illi mhumiex mimlija zokkor? Tajjeb allura nieħdu parir naqra anke ta' farmaċist u tabib ta' x'tista' żżid ma' dak l-ilma. Hemm famużi, ma nimmaġinax, hemm dawk li jgħidulhom pereżempju għal min jixtieq jieħu nota BCAAs, hi li dawn il-BCAAs mhumiex mediċinali, dawn jistgħu jiżdiedu mal-ilma u ħa jgħinu anke għal min jagħmel l-eżerċizzju speċjalment fejn jidħol it-toning eċċetera. Però dejjem nieħdu parir ta' farmaċist jew ta' tabib biex naraw li jaħdem magħna. Grazzi ħafna li taqbel daqstant magħna u aħna nippruvaw inqabblu l-ħajja tagħna ma' dak li tgħidilna inti.